lowuwani hi tikuma hi ri vanhu lava sunguleke eviteni hi kota ku endla leswi hi nga tela swona halleluya so sweswiwani hi ta va hi karhi hi kombela mfundhisi esrom va hi pfulela ntirho hinkwawo hi xikhongelo a hi tsikeni
tintswali ni matimba ni ku vonakala xikwembu lexi hanyaka jehovha hi kwala ndyangwini va va hosi ya ku vonakala Bava emucheni lowu, Xikwembu xa matimba hinkwawo, migingiriko hinkwayo, Hosi, hinkwaswo leswi nga ta tirhiwa haleni, Bava, a swi tirhiwe ehansi ka mina. Evitweni ra matimba ra Yesu Kreste, Xikwembu xa ku vonakala na laha va ha taku, Bava, Xikwembu, hambi hina hi la hi nga kona, ntirho lowu a wu phyuphy wu famba hi ku rhula. Hi vito ra matimba ra Yehu Hoseni Yesu Kreste wa Nazarete, a hi ameni.
Nsimu, hi ta va hi karhi hi kombela munhu loyi

Ha mi amukela emutini wa ka Chauke a ka Mapepera. Hi twa hi tsaka, hi khensa swinene ku va hi mi vona. Ha mi amukela ene ha mi rhandza swinene. E, se swi swa ku hambukela a ka swona swi kona, swi kona swin'wanyana la na hi halaya nkoveni le xi kona xin'we hi lexiya le. And then xin'wanyana lexi xi nga hi hlanganisa ka siku ra namuntlha hi hlanganisiwe hi timhaka ta unveiling. Laha hi va ku hi khi hi anvheyila vanhu vambirhi ku nga Ss Violet Nkuna na Samuel Chauke hi va hi khi hi anvheyila ka siku ra namuntlha hi va hi khi hi hi hangalasa timpahla ta vona amen se ntirho a wu helelangi lawani ka ha ri na xiyenge xa vumbirhi sweswiwani hi ta va hi famba loko va hete ku hi pfalela hi swikhongelo hi ya le eswilahlweni hi ya hi ya unveiler hi ta tlhela hi komberiwa ku tlhela hi vuya kwalawani hi ta hi ta hetisa lexi nga sala xikwembu xi hi pfuna xi hi katekisa amen
halleluya amen eswibeleni mavoko se la nga yima lawani i ivan hlungwani kusikatani basini kwala ka mbokota a nghenaka kereke ya WTCC ehansi ka mfundhisi Vukeya aleluya so a ni hi lo ta hi ku tsutsuma se sweswiwani hi ta va hi karhi hi kuma tinsimu ivi then hi karhi hi kongoma ka swo famba hi swona hi ya hi ya hi ya hlangana kwahalayani after loko lava nga hi pfulela ntirho va tlhela va hi khensela eka xikwembu na ku va

Va va Xikwembu xa ku vonakala mi hi basisa atindleleni hosi ya matimba hi kondza hi ya fika eswilahlweni. Va va Xikwembu lexi hanyaka hosi a ku tirhiwe mintirho hinkwayo Xikwembu xa ku vonakala Jehovha na hina. A hi nge amen. Amen.

Bixopo wa hina va hi pfulela ntirho wa hala swilahlweni laha hi hlanganeke hikokwalaho ka varhandziwa va hina lava va hi siyeke. Aleluya! Amen.
a hi tsipeni xikwembu lexi hanyaka xikwembu xa matimba hinkwawo mi hi fambisile kusuka le ndyangwini wa ka chauke xikwembu xa ku vonakala sweswi hi fikile haleni la nga wisa varhandziwa va hina hahani na malume baba xikwembu xa mandla a va phyuphyhe ku ya hi mintirho ya vona na moya wa wona hi vito ra yesu kreste la hanyaka a hi nge amen halleluya so sweswiwani ta va hi karhi kombela leswaku ri pastor vai pulela matsalwa

i nkomo ni khensile kusuka ka mufambisi wa ntirho wa siku ra namuntlha kombela ku teka nkarhi lowu ni xeweta va ndyangu maxaka vanghana vafundhisi lava nga kona ni vona bishop isrom layani va vuhosi varhangeri atikweni kereke ya wtcc na tikereke hinkwato leti nga kona na vafundhisi va vona Vanhu hinkwavo ku suka kule na le kusuhani, hi ku ya hi swiyimo swa n'wina swa ku hambanana, titweni mi xewetiwile hi vito ra matimba, vito ra Yesu wa Nazareta. A hi nge amen. Amen.
Namuntlha hi rin'wana siku loko ni languta va ndyangu na swi vona ku hayi ku ku ku sasekiwile swinene loko munhu a lo hlangana na hina a nga swi tivi a nga vuya ku catiseni kun'wanyana a nga va kha a vona switroyi hala leswi va nga mbarisa swona hi rhandza ku khensa xikwembu hi swona um ku va mi kha mi endla ntirho lowo saseka hi ndlela leyi ni pfumela ku na tilo ra tsaka na vunharhu bya tilo bya tsaka loko mi fanele mi endla leswi mo ka mi nga swi tivi ku ka yin'wani mimiti loko ku fanele ku ndliwa leswi ku fanele ku ndliwa unveiling ku pfariwa na tindlu ti khiwa yi suka left right and center ku lamuriwa tinyimpi vanhu va holova va nga twanani Ku loko na yena loko a fambile i ta swi lava ku ndleriwa leswi nga endliwa la hinkwenu ha swi lava ku ndleriwa swo saseka hi kona a hi kona swi swo saseka hinkwenu ha swi lava hi ya ka xiyenge xin'wana xa kahle ngopfu mara ni kombela ku sungula ni mi hlayela a ka buku ya vafilipiya chapter number one ni hlaya kona verse number three ntsena yi hlayeka hi ndlela leyi ni ta yi hlaya hi ririmi leri ni nga ri khoma haleni ku nga ririmi ra xitsonga yi ri Ndzi khensa Xikwembu xa mina minkarhi hinkwayo loko ndzi mi anakanya. Ndzi khensa Xikwembu xa mina minkarhi hinkwayo loko ndzi mi anakanya. Ku suka laha hi nga hlaya kona namuntlha, loyi a vulavula laha i Pawulo a tsala papila a tsalela kereke ya le Filipiya, kereke leyi nga n'wi hlayisa swinene, kereke leyi nga n'wi komba rirhandzu, kereke leyi nga n'wi kombeta tintswalo. a khensa Xikwembu loko a tsundzuka kereke liya no pfumela ku na hina namuntlha hi lava ku khensa Xikwembu loko hi tsundzuka boti hi tsundzuka sesi hi lava ku khensa Xikwembu loko hi tsundzuka malume hi tsundzuka hahani hi lava ku khensa Xikwembu hi mhaka vanhu lava va hi kombe rirhandzu vanhu lava va hi endlele swin'wana swa kahle munhu la nga ku hlayisa a nga rivaleki munhu la nga ku komba rirhandzu a nga rivaleki munhu loyi nkarhi wun'wana loko i nga pfukangi a teka ku fona ku pfuxela i nge n'wi rivali munhu loyi loko i pfumala a nga ta ku nyika swakudya a nga ta ku nyika swimbalo i ambala ku xavela gezi i nge n'wi rivali a nga rivaleki hi hlanganile namuntlha ku ta va na ntirho wa unveiling hi mhaka ya ku vanhu lava a hi va rhandza ene na sweswi ni pfumela ku va ha rhandziwa phela loko u famberiwile hi munhu ku na masiku lama xilondza lexiya a xi holi completely ku na masiku lawa mi twa ku horile ingaku kahle ha swi toloverile mara ku na siku swi nga ta ku kindzi sungula ku n'wi hleketa munhu loyi a mbilu yi vava sungula ku n'wi hleketa ti-memories letiya ta kahle hinkwato ti vuya sungula ku rila nkarhi wun'wana i ri wexe exiboti wa mina exisesi wa mina loko a va ri kona mhani loko a va ri kona papa va ta endla one two three mara hi leswi nga xiswona hi kombela ku xikwembu xi hi pfuna hi hola hi ze hi fika laha hi holelaka makumu mm. lava ku ya hlaya vhesi ya ku hetelela kusuka eka geneza chapter number 31 hi hlaya kona vhesi number 44 na 45 lava va hi hlayelaka namuntlha va khomangi nchumu ni ta hi hlaya haleni va ta hi hlamusela aka khomixi ya kereke ku swi ndlise ku yini va ri hava swo hlaya aka swona geneza chapter number 31 vhesi 44 na 45 ti hlayeka hi ndlela leyi Hikokwalaho, tana hi ta endla ntwanano wa xinakulobye lowu nga ta va xitsundzuxo exikarhi ka mina na wena. Kutani Yakobo a teka ribye a ri yimisa, leswaku ri ta va ra xitsundzuxo. Kutani Yakobo a ku ka vona, Hlengeletani maribye. Kutani va hlengeleta maribye ma endla nhulu, hiloko va dyela swakudya kwala tlhelo ka maribye lawa. Vhesi leyi ni nga hlaya yona leyi yo hetelela. hi kuma yakobo loyi a holove na lavana va nga ha kumani va hambana swilo swi nga ri kahle mara loko va ya hlangana laha hi vona va rivalelana loko va ya hlangana laha endzhaku ka ku holova va hlangana va vulavula language leyi laviwaka hi tile ku nga language ya ku rivalelana ku nga language ya ku a hi tlheli hi khomana futhi vutomi byi ya emahlweni kahle aka ndzimana leyi yakobo u yimisa ribye ra xitsundzuxo Endzhaku ka loko ku vekeriwe ribye ra xitsundzuxo ku endliwa ntwanano wa xinakulobye ntwanano wa ku ha rivalelana ntwanano wa ku vutomi byi ya mahlweni hi cukumeta leswiya swa khale hi languta leswintshwa vutomi byi ya emahlweni kahle ni pfumela ku hinkwenu hina hi nga laha ha wu lava ntwanano lowu ntwanano wa xinakulobye ntwanano wa vuxaka bya kahle ntwanano wa ku hi khomana ntwanano wa ku hi tirhisana ntwanano wa ku hi kombana rirhandzu ntwanano wa ku hi fambelana swi vava ngopfu vo tala hi ri tifamily a hi fambelana vo tala hi ri tifamily hi holovile e loko mo swi cheka kahle byi lebyi nga hi holovisa byo nyawula i swilo leswi mi nga rivalalanaku kumbe un'wana a mita pride phela ku tsandzeka ku rivalela tsandzeka ku mita pride ko va na manyunyu ni nge n'wi hlamula nga ni hlamulaki a rhangi yena rhanga wena u tikomba ku kurile rhanga wena u tikomba ku vupfile na laha byongweni i ku avuxeni boti avuxeni sesi avuxeni mhani mi tlele njhani van'we hi tshama hina vatswari no va hlamula hi va hlamula ha ni nge ti hlamuli a eya kwala kaya leyi misava hina hi nga ha va ha swi navela ku loko a ni ri kona ni khe ku dyani laha eish a ni ta li xavela swin'wana mani a ni ta li xavela tichokoleti li mbunyungela hi maphundzu lisiya timanga ni tlhe ni teka ni dya timanga leti hi mhaka ya ku hi vona nkoka wa vona vanhu lavaya lava ku vula ku hina hi nga kona laha hinkwenu a hi endleni vuxaka bya kahle na lava hi tshamaka na vona mm. a hi endleni vuxaka bya kahle na lava hi tirhaka na vona mm. a hi endleni vuxaka bya kahle kwalaya mugangeni mm. va ta loko humelela swin'wana emugangeni hi mhaka ku na vamakhelani hinkwavo b a mi hlamulani ta chava na ya va pfuxa ta nghenela hi nyoka yi kha yi chava i fonela munhu la nga giyani e ku nghene nyoka ya fika nkarhi muni yi nga ta va yi tumberile yi lahlekile hi mhaka ku a wu kumani na vanhu vanhu lava vanhu va xikwembu va kha va beda va yele hi hanya na vosi tetani Yeah. hi rivalela na vosi tetani vutomi byi ya mahlweni bibele ri endzhaku ka ku endla ntwanano yakobo a teka ribye a ri yimisa leswaku ri ta va ribye ra xitsundzuxo ku fana na maribye lama nga kona laha ku nga maribye ya xitsundzuxo kusuka kwalano ve ri va dya swakudya va dyela a tlhelo ka ribye ni pfumela ku namuntlha i siku ro rivala milandzu ku dyiwa nyama xi kona xiyimbeleri xin'wana xi nge a hi dyi nyama hi sukela milandzu hi ku milandzu ya tiko leri yi tele hi nge yi heti yin'wana hi veka le tlhelo le hi dya nyama yin'wana hi veka le kule le hi rivala ku dyiwa nyama aleluya maribyi lawa ma ta hi pfuna lawa ku hi swi tiva ku malume va tlele kwihi hi swi tiva ku hahani va tlele kwihi hi swi tiva ku boti va tlele kwihi hi swi tiva ku sesi va tlele kwihi xikwembu a xi hi pfuni ku hi ya mahlweni lava va hi siyaku me ni pfumela ku hambiloko va ri etikweni ra ximoya va hi twa va hi vona ene xin'wana ni pfumelaka ka xona i ku vanhu lava va nga tlela laha va nga va va kha va tongiselana wa dyi wo dya mina diribyi a ku ta ku dyi njhani wena kun'wana loko a ku wa vulavula va ku a miyela wena wo lahliwa hi bokisi ra fish se hi nga endli ku maxaka ya hina loko ma te laha ma miyetiwa hikuva hi nga va endzeli maribye hikuva hi nga va endleli swa kahle a hi endleni swa kahle ku na vo loko ku vulavuriwa kwale va nga ta va va ri kona loko a yimisa voko va nga ku veka voko wena hi ana ribye mi kha mi ri kona n'wini a vulavuli a vi na makatla na yena a tiyi na yena vula ku ha me va mina vana va ni endlerile leswi me va mina va makwavo va ni endlerile hi leswi me ma mina maxaka ma ni kombeli rhandi i divonile diridi dya mina i divonile dibokisi dya mina van'wani va miyetiwa eximoyeni va nga ha vi na nchumu xo xi vula hi mhaka ku a va ndleriwangi nchumu swa kahle pawulo i ri na na tsaka ni tlhela ni khensa xikwembu loko ni mi hleketa endlani ku van'wani vanhu loko va mi hleketa va tsaka endlani ku van'wani vanhu loko va mi hleketa va khensa xikwembu hi n'wini va nga mi hleketi vanhu va sungula ku tseketseka va nga mi hleketi vanhu va ku exi na ku dyi ta farini a yi swi tivi dyi le ku hi nyangatseni njhani a va mi hleketi vanhu van'wani va tsaka swi ta endla ku va mi khongelelana na loko mi nga ri kona swi ta endla ku na xikwembu xi mi hlayisa xi mi ngetelela masiku hi mhaka ya ku mina vanhu lava loko va mi hleketa va tsakaka hi ta kombela lava va nga asayiniwa ni fike makumu fambisa va nga asayiniwa ku va ta va ta hi funungulela va ta va ta hi hlayela leswi nga tsariwa va tshunela haleni ni kha ni tlherisela ntirho

laid to her final resting place in 2025, June the 7th. Uh, I'm going to read the Bible verse there, which is Psalms 23. Yehova i murisi wa mina, ndzi nga ka ndzi nga pfumali nchumu, etlela hi ku rhula ntombi ya mhlengwe. And then the one on the left, um, Chauke Samuel.

nga ka ndzi nga pfumali nchumu etlela hi ku rhula Jara Mhlengwe, Chauke xa Humba xa Vandzila, memba ya Mkhondo Wesizwe.
Mkulu, a ku na la khegula la.
eyi ha khensa swinene na sweswi swi nga fambisa swona tanihileswi swo ka swi nga tiseku mihloti swi tisaka ntsako a khensa swilo hinkwaswo na leswi va nga hi dyondzisisa hi swona so sweswiwani hi ta va hi kha ri hi kombela lava nga na switiviso

avuxeni vanhu hinkwavo eh, laha nga yima laha mahlawula ya swipuko um eh, ni yimeli va swi tivisa a swi lo leha ngopfu a swi lo tala um mhaka hi nga leya yo ta hi-saving point yi ta va kha yi ri saving point yin'we hi ta va kha hi phaka ndhawini yin'we na xilo xi yin'we hinkwenu lowa ku ri na mbyana a hi ta ku mbyana yi bohiwile kambe a yi xuxekana ku la timbyana um mi twa mi ri free and then swihambukelo or vuhambukelo loko mi fike kwalaha mutini mi ta byi vona byi laha henhlanyana laya um a ni nge tati marito ka hisa no hisa a ni ta ku titweni mi amukelekile
inkomo se leswi va ku swi ri hi swona hi fike emakumu leswi teke i timhaka ta ku ri hi ta va hi kha ri hi teka ti-picture loko se ti pfariwile lawani ta va ni ri karhi ni kombela mfundhisi makhuvele va hi khensela
Um, a hi khongele xikwembu xa tintswalo xikwembu xa rirhandzu hi yima emahlweni mi ri karhi hi titsongahata xikwembu hi wena la nga hi fikisa lan'wana a hi ri khari bya yena kambe i tintswalo ni rirhandzu ra wena Xikwembu na khongela leswaku yena mahlweni u horisa na ku comforta va family ka leswi swi nga humelela Xikwembu u tisa na ntsako Jehovha wa ku va va famba evukoneni bya wena ri vonakala we hosi i hi layita la ndlela hi vona la hi yaka kona ha khensa Xikwembu loko hi kotisile hi vito ra matimba ra Jesu Kriste a yi nge amen
ni rhandzaka ku xeweta munhu un'wana na un'wana la nga kona ka muti lowu um mina ni nge ti tivisi munhu un'wana na un'wana wa ni tiva ni munhu lowu ni nga tswaleriwa kwala ka mbogota se ntirho wa hina wa sungula va ri masungulo ya vutlhari i ku chava xikwembu hi yo mhaka ni le ka nkarhi wa sweswi

Haleluya. Ka rhandza ku mi xeweta hi vito ra matimba ra Yesu Kriste wa Nazareta. Amen. Ta kombela hi pfala mahlo ekhongeni. Hosi Xikwembu xa matimba Xikwembu xa tintswalo wena la nga le henhla henhla muendli wa tilo ni misava hi ta eka wena Jehovha hi ri karhi hi swi tiva leswaku ri u vulavurile leswaku ri ntsena loko hi rhangisa wena swilo hinkwaswo hosi Xikwembu xa matimba swi ta va swi ri leswi lulameke Na sweswiwani, Hosi Yanga, hi veka ntlangu lowuwani, Hosi Yanga, emavokweni ma wena, hi ri karhi hi ku, hi rhangele Xikwembu, u endla hinkwaswo, Hosi Xikwembu xa matimba, leswi fanelaka endyangwini lowuwani. Ni ri karhi ni ku khumba hinkwenu, Hosi Yanga, ni khumba ni service hinkwayo, evitweni ra matimba ra Yesu Kreste wa Nazareta. Amen. Inkomu Mister Hlungwani, xikhongele xa kahle, va hi rhangerile. hikuva va ya yisa tintambu ka Muvumbi leswaku ntirho wa hina wu famba kahle. Eka nkarhi wa sweswi ni ta tlakusa Missis Makhuvele Alexia va ta hi amukela ka siku ra namuntlha. Mister DJ mo va teka hi risimu.

Haleluya! Haleluya! Haleluya! Na mi xeweta hinkwenu hi vito ra matimba ra Yesu Kreste wa le Nazareta. Amen. A mi va twini va te ri i i makhuvele. Haleluya! Eh, hayi na mi xeweta va yeni hinkwayo hinkwenu ku suka ka tikhona ta mune ta misava halleluya hi kha hi mi amukela vayeni va ka hina va ka nkuna ntirho lowu wa ka nkuna halleluya hi kha hi mi amukela vayeni hinkwavo so tithoyilete ta hina Hi leyiwana hala ka ximati xa mina. Haleluya! Tin'wana ti ha laha geyitini timbirhi. Haleluya! Timbyana hi hava. Haleluya! I nge ti kha ti huhutela kwala. Haleluya! So la hi ta ku tsakeni hi kumbuka vahahani wa hina, va papatsongo wa hina. Haleluya! A hi lavi tinyimpi. Haleluya! Lava nga ta va va xurhile, Ti-gay ti tele ngopfu, yin'wana ya leyi kwala, yin'wana hi liya. Haleluya! Ndhawu ya hansi hi ra Yesu. Haleluya! Haleluya! DJ, a ni teki. Inkomu Missis Makhuvele va karhi va ku it's a wonderful day namuntlha eh hi ta ya hi ya teka item number three ku nga purpose of the day va ku Chauke a nga na xichawukani Mese Ray Chauke

ahee ahee ndzi kombela ku mi xota hinkwenu vanhu mi nga talanga ntombi lowu ka cawuke na nkuna xikan'we swi nga tani ni nga twa ni tsaka ngopfu loko ni mi vona mi ri karhi mi te lawani mi nga rivali xo sungula sungula hi ku ya hi mina ndzi rhandza khensa mfundhisi ku nga papa okay number two na n'wina mi ta ku mi huma hi le kule ni le kusuhani mi rhandza ku va ni mi khensa loko ni mi vonisa leswiwa ni twa ni tsaka ngopfu swi ndla ku na hina hi va na makatla so ku munhu wa swi kota ku va suka kule a ta la ka chauke na loyi mi n'wi vonaka lawani i rey chauke kambe vito ra mina leri mi ni tivaka hi rona i dahi xo sungula lexi nga hi hlanganisa laha ka ndyangu wa ka chauke I timhaka ta kwa hi hangalasa nkosi wa Violet Nkuna kambe i vaka Chauke ya lava nga lawani ka xifaniso lexi nga la ndzhaku laha ende xin'wana xa kona eka n'wina vanhu hinkwenu laha ka tlhela ni kandziyisela ka marito ma sesi wa mina loyi na hina laha election laha twaka a xurhile kumbe swin'wana a hume kun'wana na kun'wana loko loko se yi nghene kahle hi gate se huma swi nga ha vi kahle a swa ha twisiseki se hinkwenu tshunxekani hi le ka Chauke la swin'wana na swin'wana leswi nga ta swi ndleka hi ta va hi kha hi kombisana hi ndlela leyinene mina ni rhandza support ka n'wina vanhu hinkwavo ni nga ri vanhu lava ka nkuna ni va sivara va mani hinkwenu n'wina mi nga ta lava phakathi ka ndyangu wa ka Chauke hi rhandza ku khensa hi vito ra Yesu wa Nazareta loyi a hanyeke amen hi khensile

Ritu hi va muti futhi, ku nga vona mhani Baloyi, mhaka muni, hi vona va nga ta ta va ta yimela va ka Chauke aka siku ra namuntlha. Mese DJ, hi tekeleni mhani Baloyi kwalano.

Enhlikani, vanhu hinkwenu n'wina mi nga laha mutini wa ka Chauke na Nkuna, mina ni rhandza ku khensa vanhu lava nga laha mutini, swi komba ku hina vanhu va ka Chauke hi na mahanyelo na vanhu hinkwavo hi ku vanhu va tshike leswi a va fanele va tirha swona emindyangwini ya vona va ta va ta hi vona ku hi hanyisa ku yini, ha swi khensa swinene. Mina ni nga yima laha hi mina Mhaka Mune Cynthia Chauke ni tekiwe ka Valoyi. Se swi nga tani, mi mbale tintangu to ka ti nga ni ringanangi. A hi mina nkulukumba, va kona vatsongo, se hina vanhu a hi nyikiwangi ku fana ku ku yima evanhwini. Mina ni nga yima la, ni n'wa Chauke, ni ri eka n'wina vanhu hinkwenu, mi amukelekili, timbyana hi bohili, loko tifoni ta n'wina ti rila,

Inkomu mhani Baloyi sweswi hi ta tsutsuma hi ya teka va ka Nkuna laha ku nga tsariwa ku ku ta yima kokwani Richard va ka Nkuna i nkarhi wa n'wina Mester DJ mo ba risimu va ka Nkuna na vona va karhi va tshunela ku ta hi byela

eh na kesa la nga yima laha richard i prince a wa ka nkuna i nkuna va ka nkuna hi va siyindla va nga tshama na sikandende i va nkuna hinkwavo a lava ku pfula vhese manje hikuva se va yi pfurile vhese ya kona leyi a yi ri kona emanqwaveni ni nge yi pfuli hi ri mina ni mfundhisi lu nga hleki mi nga hleki hi vi mina ni mfundhisi Loko u lava ku pfula matsalwa na lava va mahlaya va ri leyi a va nge fiki a mi nge fiki ni yi pfula ni yi pfula hayi nxaku dya nkarhi swi suka hisa hi fambisa swilo swa hina hi ya mahlweni ha khensa vukona bya n'wina swa tikomba ku ri hayi hi teke ndyangu wa kahle va na maxaka hinkwaswo ka swona swi endlekile nyamuntlha lava nga ta mi amukeriwini leswi va nga amukela na yena ha mi amukela loko network yi nga khomi va vurile ku mi ya kwini loko mi lava ku fona loko mo ya hala voko ra mina ra right swi la ku network a yi khomi kahle loko mi lava ku fona mi ya kwale va nga mi hlayisela ku ri ne network yi khoma kona Akesa ka n'wina mi nga ta rhangiwani hinkwenu ka n'wina. Inkomu.
Inkomu nkuna va ni byerile va ku a hi va ka nkuna vona hi vona nkuna va ka mavuta va yi twini hi khensile swinene sweswi hi ta tlhela hi kombela meste hlungwani A ho pfala, va ta hi katekisela na matafula lama nga la. Lexi a ku ri xiyenge xin'wani, endzhaka xona ku ta tlhe ku landzela xin'wana. Meste Hlungwani, mo ta mi ta hi katekisela xiyenge lexi a hi ri ka xona na ku tlhela mi hi katekisela swakudya leswi vaka swi karhi swi veketeriwa hi mukhuva wolowo.

a hi pfaleni mahlo hosi xikwembu xa matimba xikwembu lexi nga le henhla henhla a khensa hosi ya nga eka nkarhi lowani u veke na hina nkarhi lowu nga fambisiwa nkarhi lowu u nga nyika vanhu matimba ku ta yima laha emahlweni va vulavula ni ri xikwembu xa matimba hi wena tintswalo ta wena ti welaka eka vanhu tintswalo leti vanhu va ti tirhisaka hi vukheta hi ku tiva leswaku loko ti lahlekile ku senga a ta ha vuyi Xikwembu xa matimba, Xikwembu xa tintswalo, hi tshembe wena ku na un'wana. Na sweswiwani, Hosi yanga, katekisa, Hosi Xikwembu xa matimba, hi hinkwaswo, Hosi yanga, leswi landzelaka. Hi hinkwaswo, Hosi Xikwembu xa matimba, leswi wena u nga khumba va ndyangu leswaku Hosi yanga va lulamisa. Ni ri, Xikwembu xa matimba, Xikwembu xa tintswalo, swi ve ehenhleni ka mavoko ma wena, hi vito ra matimba ra Yesu Kreste wa Nazareta. Amen.
haleluya ni vuyile futhi ni vuyile ka eanivelini ya hahani wa mina hahani vayilete hahani wa tintswalo haleluya ni hleketa loko ni vhaka le pinville haleluya A ni nga vuyi na ndlala mina. Loko no haha ni va ku n'wana buti ni ku ntata Minduku va ku ok va nga hlayeli na malembe ya mina ku ni na malembe mangani loko ni fika le ni ta ku ma ni dlayeriwe huku le ya so ya yi kulu leya swa swimbutana te le Joni haleluya se munhu loyi hi vulalaka hi yena laha a ku ri munhu wa tintswalo haleluya. na rirhandzu ni hleketa hi yimbelela nghoma yin'wanyana swi ku haha ni n'wanhlengani swi ku i haha ni n'wanhlengani swi ku o haha ni n'wanhlengani swi ku mm, haha ni n'wanhlengani kasi mikwalu kasi mikwala kasi mikwalu kasi mikwala Oh hahani n'wanhlengani i hahani n'wanhlengani swi ku oh hahani n'wanhlengani heyi ma va hleketa halleluya ende hi swa kahle ntsena halleluya mavoko ya kona a ma nga khomakhomi swona a vo lahlela kunene va ku swi ku oh hahani n'wanhlengani va ni bela ximayili xin'wana. Haleluya! Hi ta va tsundzuka hi masiku hinkwawo, hahani wa hina Violet Nkuna. Haleluya! Haleluya! So ku na xitiviso nyana eh la tendeni la eh hi ta kombela va swibelani kusuka laha ku nga na vana laya hi ta kombela mi nyizela lavakulu haleluya ku ta sala va kereke na va swibelani la tendeni haleluya A hi na xipesi xa kahle vana va mhani. Ho kombela vananga, ho kombela. Hayi a swi bihangi ngopfu mara ho kombela. Xi ku ooh a ha ni n'wanhlengane aah hallelujah. Ni khensini Mister DJ mo va bela yena Sidiwele a ku ha ni n'wanhlengana
Sidiwele.

one two inkomu va ri va kombela vakereke va ta va ta tilunghisela la tafuleni leri nga laha ndyangu hina van'wani va yeni ku na rin'wani tafula hi halaya hi ta hi ya seva kwahalayani then va ka nkuna